Salam hormatly watandaşlar! Şu gün iki müň ýigrimi dördünji ýylyň dokuzynjy apreli hepdäniň hem sişenbe güni. Hoş geldiňiz Demokratik oppozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar ine şu gün meň bilen bile ine çykyş edýär Muhammet Düýeji Konstitusion Centryň ýolbaşçysy Muhammet aga. Muhammet aga hoş geldiňiz. Salowmaleýkim. Salamaleýkum, waleýkumessalam. Salam Myrat, salam watandaşlar.
Salowmalikim. Ine hormatly watandaşlar şu gün biz Muhammet aga bilen bir ýüregimize düwdük sizi Ramazan baýramy bilen gutlaly diýip. Ýöne gutlamakak bir kiçjik täzelikleri aýtjak bolýas. Sebäbi biz sizi her wagt täzelikleri berip dursak siz hem habarly bolýaňyz. Şu biziň efirlerimiz Türkmenistanyň ugurlaryna, Türkmenistanyň ýaňky kiçjik şäherlerine, etraplaryna, welaýatlaryna görýärler. Şonuň üçin diňe daşyndaky adamlara däl-de hatda içindäki adamlara Şu maglumat hökmünde bolup durýar. Şoň üçin geliň şolardan başlalyň Muhammet aga, rugsat berseňiz.
Bolýar.
Ä men bir kiçijik e, size e, ýaňky saýtlar, wideolar görkezeýin. Hormatly watandaşlar, ine häzir men size

Özbegistanyň hökümeti şeýle bir karar çykardy. Ýagny Özbegistanyň içinde kim işi bolmasa ýa-da bir iş hünäri çalyşjak bolsa onda hökümet tarapyndan ýagny subsidi berlip şol ýagny şoň täze hünäri öwredilýär we kimde kim daşary ýurtda kynçylyk ýagny kynçylykly ýagdaýda dursa onda Özbegistan hökümeti şoňa kömek edýär. Indi şuny karar hökmünde çykardylar, sebäbi häzirki döwürde Moskwada we Rossiýada bir topar Özbegistanyň raýatlary agyr ýagdaýda, agyr ýagdaýa düşdi. Olary işden çykardylar, olar öýlerinden gaýyp bilenok, ýaňky pulsyz, dokumentsiz galdylar. Indi şolara hökümet ýörite karar çykaryp kömek edýär. Ondan soň, ine dördünji aprelde prezident

Birinji iýun iki müň ýigrimi dördünji ýyldan ýaňky Özbegistanyň ýörite elektron registrasiýasynda iş, ýaňky işçi hökmünde registrasiýa etse we şol daşary ýurda iş migranty bolup gitse, onda şoňa kompensasiýa, ýaňky çykdajylaryň kompensasiýalaryny, ýaňky hökümet gaýtaryp berýär. Eger näçe çykdajy eden bolsa, hökümet gaýtaryp berýär. Geliň seredeliň haýsy çykdajylary hökümet gaýtaryp berýär.

Üns beriň hormatly watandaşlar, biz Türkmenistanyň daşynda öz pulumyzy berip, karz alyp, ýaňky a prosende pul alyp, o bir ýarym müň dollar berip, gu Serdar Berdimuhamedow biziň ýaňky trudowoý migrant bolmagymyzy kynlaşdyryp, wiza girizdi, oňa-da pul berip, Daşyna gidip, işläp, şol işlän pulumyzy dogan-garyndaşlarymyza geçirip, Türkmenistanyň sosial problemalaryny çözýäs. Ýagny, Serdar we Gurbanguly Berdimuhamedowyň etmeli işlerini biz çözýäs şol. Halkymyz çözýär. Bize kömek etmänden geçen Şul olaň problemasyny biz çözüp ýa berýäsde halk azjyk köşeşýä, pul emele gelýä, biznes towlanyp başlaýa, sen jaý gurýaň, maşyn alýaň, ýaňky ýerli ykdysadyýet towlanyp başlaýa. Oňa garamazdan bizi yzarlap, kowlap, deport lagera polisler bilen, MHM-ler bilen salyp o ýerdenem Türkmenistanyň içine çekýä. Öz oturan agzyna palta salýar. Indi üns beriň, şu babatda Özbegistanyň prezidenti näme edýär? Sebäbi şul iş migrantlaryň türk näme Özbegistana getirýän puly ol bir benefis, ýaňky pribyl, açyk pribyl, hiç hili serişde sarp edilmedik hökümet tarapyndan girdeji. Ine şony şu gidijler durmaz ýaly bul bula ýaňky hökümet ine şol adamlar täze hünär alyp täzeden gider ýaly we şolyň hemme çykdajylarynyň dörtden üç bölegini pakyrbat edip ýol pulasyna çenli tölýär gidiňde işleňde pul getiriň diýip. Bul bir muňa eksport trudowih resurf diýerler. Ýa adam resurslarynyň eksporty diýilýär. Ine sen Türkmenistanda mysal üçin pagta, nebit, gaz eksport edýäňa, puluny alýaňa. Indi biz öz serwisimizi eksport, pardon, Özbegistan öz serwisini eksport edýä. Şoň üçin adamlaryna kömek edýä. Sebäbi näme? Gaty gitse bir üç ýüz dollar kömek etdi adamlaryna ýa bäş ýüz dollar gitmek üçin. Üns beriň. Her adam işlände bäş ýüz dollar türk näme özbegistana iberýär. Diýmek birinji aýda şol gaýtaryp gelinýär hökümede şu pul arassa ýagdaýda. Onsoň ýene gelýär ýene gelýär ýene gelýärde ýaňky daşyndan walýuta gelýär hiç zat eksport etmän zawod fabrikler gurman olar işletmän bir topar inisitisiýa etmän öz özünden adamlar gidip pul getirýär. Ine, şular ýaly elementar ykdysadyýetiň şertlerini we kanunlaryny iki sany kelleli prezident düşünmeg-ä aňyrda dursun, şony bozýarlar. Ine, muňa näme diýjek Muhammet aga? Sizem bir kommentariý berseňiz? Ha, Öňüzde şu örän özbek halkyny örän gowy habar. Hemem bütün şu regiondaky döwletleriň halkyna da gowy habar. Bir misal hökmünde. Gözde Murat biz näçe ýyl bäri şu wagt şuň üstünde gürrüň edip gelýäs. Türkiýede biziň halkymyz gul bolup ödýäkde, gul. Ýani göni manasynda men şoň aprdileniýesini hem onuň içinden aldym, aýtdym halka. Ähä siz şo taýda gul, şulaň aýdyşyna görä gul. Gulçulygam dünýäň ýüzünde jinaýat. Ýagny bir ýurduň döwleti öz halkyny gulçulyga itiklese, görüp dursa şony, olam jenaýat edýär. Prawozaşitniklere aýtdym, men şo Dursultan bilen gepleşip bar Helsinki to gepleş, Türkiýede ofis guruň, ofisiňiz bilen gidiň şuň immigrantlaryň ýagdaýlaryny jikme-jik wideo düşüriň, aýdyň, ugradyň. Şu bir uly jenaýat türkmen döwleti etýär. Şu siziň şu ýagdaýyňyz şeýle bolmelä, şoňa hiç bolmagyna rugsat berilmelä. Onuň içinde ýörite bütin döwletleriň kabul eden konwensiýasy bar. Iki döwletiň arasynda saglaşelýe bolmaly, emigrant uratýamy iş emigrantini, o döwlet bilen arasynda saglaşelýe bolup şu aýdylan zatlar bar, şulary ýerine ýetirmeli. O ýurtda olary kemsidip bilmeli, deň hukuklyk bolmaly, kem hukuklary az tölenmelidä, edilmelidä, çagalaryny okuwa ýerleşdirip bilmeli, öz ýurduny arkaýyn gidip gelip bilmeli. Şulaň bankowskiý sistema dogry bolmaly pullaryny arkaýyn iberip biler ýaly. Pensiýa meseleleri çözülmeli. Ondan soň işde, iş döwründe hadysa bolasa, şo nähili neçije edilmeli? Başga wagt ýagdaýlarynda-da keselçilik bolsa nähili çözülmeli? Şularyň hemmesi OONyň Konwensiýasynda dur, gol çekilen. Ýöne hiç kim şony talap etmedi. Bu haramzadalar-da bilýär, ýöne bular şuny podarka hökmünde Ärdogan etdiler. Meh biziň halkymyz gul ediň, eziň, uruň, ýenjiň, sesini çykarmar ýanyk ediň. Ä şo niýet bilen ediler. Ýogsa bir döwlet, döwletiň ýolbaşçysy, halk tarapyndan saýlanan, konstitusiýa boýun bolup duran, imanly, wyždanly, öz watanyny söýýän adam näme üçin şinýana kararlary çykarmalydyr? Sen ýaňy aýdyşyň dogry, bu bir sen emigrant ugratýaňmy daşary? Ol her aýda dollar görnüşinde ýurduna pul ugratýar. Bi bir ýurduň, bir ýurduň girdejisi, dollar. Näme üçin dollar girdeji? Ony senden alyp galan haklar. Ýöne ýurda geldimi şu dollar? Hökümet arkaýyn bankla stabilni saklap bilýärler kurs dolunda, konwertasiýa edip bilýärler. Bir ýurda näçe Dollar köp gelse, ýurduň içinde harydary azalsa şoňa dollaryň kursy aşaga gaçýar. Eger harydar köpelse ýokary. Şonuň üçin şuny regulirować etmek üçin daşary ýurtdan dollar ýurda gelmek ol ýurduň baýlygy. A bu haramzadalar biziň halkymyzy gulçulyga ugradýar. Şonuň üçin hem şu Biz giňden şuny ýaýratmaly hemmä, häleki özbek döwleti ol edip otyr. Öz halkyna indi eýe çykdy. Daşary ýurtda kösenmeler ýanak. Häleki görüň, näçe ýüz müň sany immigrantlar daşary ýurtlarda kösenip ýörler. Göz öňüne getir, pahyr öldi, çagalar şoň Ölen kakasyny öz ýanyna öýüne getirip bilenok. Jaýlap bilenoklar. Görüp bilenoklar. Şoňa doga üçin barybilenoklar. Gör nähili jenaýat. Ählekä şu zatlary biz Eýdi Fetirde namaza baraňyzda ymamlaryňyz bilen gepleşiň diýýär. Şolara aýdyň diýýär. Ählekä biziň halkymyzyň problemasy. Şol üçin halk bir ýana ýygnanşa, metjitlere barsa şular gürrüň etmeli. Şular gürrüň etse, hol Özbegistan mesaly näme üçin sen edeňa? Rugsat berlen aklym, eliňden tutýarlar. Şony etseň söýýärlemi? Şony etseň işden aýyrýarlar. Ol sen etmeli zady, näme üçin edeň? Muhammed Aýtym aga. şol ugurda hereket eden adamlar o Juma Saparow türmä basdy. Ol e, emäni e, e, Farhady ol güm- gürüm ýitirme etdiler Tür- Türkmenistanda. Nemäni Ömrüzok ýene beýleki näçe sany aktiwist, mensurlary. Ähli şu adamlar ýurduň baýlygy. Şular aýdany üçin Özbekistan hem etýä. Şo taýynyň aktiwistler aýdany üçin şolada etýä. Ýogsa o haramzadada etjekkä. Olada bir diktatorlygyň biri. Ýöne halk talap etse, halk aýdybilse şu zatlar. Näçe köp tarapdan şu aýdylsa, ol onsoň mejbur bolýa şu zatlary etmeli. Boldy birader. Muhammed aga, men ýene-de bir maglumat bereýin. Geliň, şu maglumata da gowy üns bilen seredeliň, hormatly watandaşlar. Men ýaňyja size doly aýtmadym-da, kömekleri. Ine, kömekler diňe şol ýaňky aýdan kömeklerim däl. Özbegistan hökümeti nähili kömek edýär öz ýaňky iş migrantlaryna? Üns beriň.

Şu strahowoý näme ýaňky adamlara kömek hökmünde berilýär. Seň bilen daş ýurtda bir zat bolsa elli müň som hökümet öz ýaňky býujetinden şol strahowoý kompaniýa berilýär. Strahowoý kompaniýa doly ýüz prosent şoň strahowka ýaňky nemesini ýapar ýaly çykdajylaryny. Olam ýaňky doly kömek däl. Üns beriň indi. Egerde

Üns beriň, indi Türkmenistan bilen düşün, e, deňeşdiriň. Türkmenistan kömege aňyrda dursun. Posolstwa barsaň, pasport çalyşanok. Olam hiç. Seni agyr ýagdaýa salýar, sen adwokat tutup, şolara garşy göreşmeli bolýar. Urup ýençerli, urup ýençerli.
Ýençe, olam hiç.
Üns beriň. Bul general konsulsa ine neme Stambuldaky Gurbanyň üstü bilen zyýatka berip, ýaňky Türkiýäň içeri işler ministriniň orunbasaryna zyýatka berip, şolaryň üstü bilen biziň watandaşlarymyzy kowladýar, deport etdirip. Öýleriniň adreslaryny berýär şulary tutuň ak neme salyň deporta türkmenistana iberiň diýip. Kömek etmänden geçen. Şolar nelegal ýagdaýda näilemeli geldi? Birinji pasportlary wagtynda çalşynmady, kimligi alyp bilmediler. Ikinji Serdar ýörde şolar nelegala düşer ýaly wiza gol çekdi ýa karar çek gol çekdi karara we Özbegistan bilen konwensiýa baglaşdy. Ine, öz eli bilen iş migrantlar Türkmenistana pul getirmesin, ölsün kösenip diýip, öz eli bilen hemme zady ýapdyp ýördi. Men şoň üçin aýdýan, diktator sistema her wagt tupoý we samsyk idiot sistemadyr. Şo ýerde işleýän adamlaryň edil şol ýaňky sistemany göterip durup, şol akyllary bilen ýaňky sistemany we sistemany saklap durlar we türkmen graždanlaryň haklaryny ýumrup durlar. Şonuň üçin demokrat sistema, ýagny bazar sistemasy, bazar ykdysady sistemasy her wagt güýçlüdir diktator sistemasyndan. Şonuň üçin islendik bir diktator sistemasy seredin ösen däldir. Şo bir nokatda durandyr. Ýöne demokratik döwletler ösüp gidip oturandyr. Üns beriň Ýewropa, üns beriň Amerika. Hemme döwletler iň, ýaňky öňde baryjy döwletleriň birleri. Şonuň içinde bir topar baý adamlar, orta klas has uly, ýaňky möçberde adamlardyr, ýaşaýan adamlar. Şonuň üçin Putin aýdýar-a zolotoý milliard. Zolotoý milliard diýende dört ýüz elli müň adam Ýaňky Ýewropada plus Angliýa näçe million bilemok, plus Amerika üç ýüz elli, dört ýüz million, ine plus Ýaponiýa öňe giden döwletler, azat döwletler ine bir milliard. Şul bir milliard halka Putin zolotoý milliard diýýär. Ol pikir edýär, şul halklar ýokardan ýaňky meditasiýa edip ýokardan pul özlerine gaçýar diýip pikir edýärler. Ýok, ol adamlar hakyky real ekonomikada, hakyky ýaňky aňlaryny ulanyp, hakyky işler edip pul gazanýar. Ýaňky Türkmenistanyň ykdysadyýetinde biziň adamlar işleýär-ä. Şolar şolar ýagny Atkroý pažalsta dwer. Şolar ýagny işlände işlände ýaňky garaňky ertekide ýaly işleýärler. Şonuň üçin Öňler iki müň ýigriminji ýylda biz çykyş edenimizde, biz Ýewropaň ýagdaýyny gürrüň edenimizde, biziň halklarymyz şeýle, biziň halkymyz şeýle diýerdi, Wah, sen ertekini gürrüň berýäň, sen erte, erteki gürrüň berýäň bize diýip. Ohow, biz ertekide däl, biz realno ýaşap ýörüs. Gije-gündiz realno işleýäs, realno aýlyk alýas, realno töleýäs, realno işler geçirýäs. Uly-uly ýaňky aksiýalar, meropoýatiýalar, ýaňky işler geçirýäs. Ine siz hakyky däl ekonomikada, hakyky däl prezidentde, hakyky däl döwletde, hakyky däl hökümet bilen ýaşaýaňyzda, hakyky däl işleýäňizde, hakyky däl aýlyk alýaňyz. Hatda walýutaňyzam hakyky däl. Şoň üçin siz iň bir gara ertekide siz ýaşap ýörsüňiz. Çykmaly şol ertekiden.

Gije-gündiz ýörite telefon goýulýar, şoňa kol-sentr diýilýän, ýaňky kol-sentr bolanda bir uly ýaňky nemäň içinde bir ýigrimi adam-a işleýär. Şolar hemme telefonlary jogap berýärler. Şo kol-sentr ýaňky işledýär birinji sentýabrdan başlap we islendik iş migrantyň problemasy bolsa daş ýurtdan jaň edýär we şol ýaňky daş ýurtdan jaň edeni mugt bolýar şoňa. Şol ýaly edýär. Ine Eee, tak, subsidi, ýene bir topar zatlar aýdýar, ýene bir topar zatlar. Eee, aý garaz, hemmesini okap durjak-a, Muhammet aga. Ine, şu barada biz gürrüň edeli. Eee, Türkmenistan nähili edýär we ýaňky, eee, Özbegistan nähili edýär. Bolmasa goňşy döwlet, bolmasa bile bir Sowet Soýuzynda bolduk, bolmasa olar hem ösýär, biz hem ösýäris. Biz olardan baý, biziň tebigy baýlyklarymyz olardan baý. Biz benzokolonka bolsagam biz köp ýaňky nemeleri iberýäs. Myrat aga, bu haramzadalar tersine gaýtam daşary ýurda gitjek bolsa pasporty berjek bolsa pul alýar. Wiza berjek bolsa pul alýar. Aeroportdan çykjak bolsalar pul alýar. Şu gün bir maryly Orsýetden gelen oglan Azatlyk radiosy bilen gürrüň etýär. Diýýär, Orsýetden bizi kowdular diýýär. Biz gidipdir şu zat işlemäne, öýüniň zadyny satyp, podporsen pul alyp gidipdir-de. Ahyrdan hem yzyna kowupdyrlar. Aňyrda diýýär, öň diýýär tutanlarynda, Aý, çagam bar, zat bar, eýle-beýle diýende goýberýärdiler. Indi bu gezek goýbermediler, bular niýetleri kowmak diýýär. Onsoň şondan deportasiýa edip geldik aeroporta diýýär, öz watanymyz diýip diýýär. Birinji öňümizden çykan emigrant nemesi, e, işgäri. Näme diýär diýär? Men sana deportasiýa peşatyny goýaýyn diýä, 400 dollar berjekmi diýä diýä. Gör. Ähleke ýer bile gök. Bi bi hökümet diýen zat ýok bizde. Bu hökümet borçlaryny satdy, bar halky talan diýä. Türklere de berdim men türkmenleri eziň. Şu haramzadalar näme etseňiz ediň diýip biziň üstümizden gülýär bu haramzadalar. Ähäneke eger amam metjidiň amamy boljak bolsa, eger dindar boljak bolsa, magnumlaň hakyny zalymdan alyp bermeli. Ähä şu birinji imamlygyň borjy, prýamoý obýazannosty, wagt edende ähä şuny etmeli. Ähli şu ýalan bolsa onda etme. Onda biziň damagymyz çala. Dogry bolsa onda etmeseň sen haramzada sen hem aman. Sen hem binamys. Dine ananaňa, Hudaýa ananaňa. Eger şunu görüp hem sen sesiň çykarmasaň, sen binamys bolduň. Sen imam däýýä. Sen Hudaýyň gudratyna şübhe ýetirdigiň. Sen dininden, imandan çykan adam. Sen ymam boljak bolsaň, hiç zatdan gork men-ä, Hudaýy aldap bolmaýar. Hudaý hemme etýän zadyňy görýär, seň niýetiňem bilýär. Onda gören zadyňy aýtmaly. Olam bir adamyň meselesi däl, bir halkyň meselesi, bir million adamyň meselesi. Özleri haja gitjek bolanda haramzadalar gidip adamlardan pul ýygnaýar. Wizýatka alýarlar. Şony görmeýärmi şu haram? Şol üçin eger sen halys Allah Hudaýa hyzmat etjek bolsaň, imanyň bolsa Hudaýa mazlumlaň, mazlumlaň hakyny zalymlardan alyp bermeli. Ýurduň içindäki problemalary aýdyp durmaly. Şony aýtmasaň sen wagyz ätdigiňde. Bula ganyma zor. Gaýtam sen arak içýäň diýip ýaşlara sögýä. Aý sen falan etýäň diýip ýaşlara sögýä. Polisiýada şulara aýt sög şolara. Polisiýaň özem satýa. Tirýeginem satýa. Hemme zadyny etýänem özleri. A bulada gaýtam ýene halky beter urýarlar. Beter kellesinden basýarlar. Siz arak içýäňiz, siz behişde gidip bilmersiňiz. Ýok. Siz öňje hökümet dolandyryp, şulaň ykbalyny çözüp duran zalymlary aýyryň. Şolary aýyrmaga kömek et. Ýurduň içinde asuda, halk öz ýurdyna eýe çykmaga eýe et. Ondan soň halkyň içindäki kemçiligi aýdyber.
Dogry diýýäň Muhammet aga. Ine, hormatly watandaşlar, biziň hökümetimiz halkymyza garşy işleýär. Men size häzir bir wideo görkezen, ýöne wideo görkezmäkkäm bir zat aýtjak bolýan. Siz üns beriň, Konstitusiýada, Konstitusiýanyň üçünji maddasynda ýazylgy. Türkmenistanda iň ýokary organ, şul ýokary organ bir gurama bolsa, gurama bolsa iň ýokarky organ bul halkdyr. Şu halkdan ýokary zat hiç zat ýok. Prezidendem, milli liderem şoň hemmesi ýüze köpeltseň şolar üýşse-de ýaňky halkdan ýokarda hiç zat ýokdur. Şonuň üçin ine biz olary tutuna ýaňky işe tutunýas, puluna tutunýas. Ine mysal üçin siziň öýüňize Siziň uly howlyňyz bar. Howlyňyza biri gelýär, Men siziň howlyňyza, ýa köçäň, ýa-ki howlyňyzy süpürip bereýin, rozýetkaňyzy oňaryp bereýin, siziň baglaryňyzy ekip bereýin diýip gelýär. Sizem bolýa işle diýýäňiz. Hakyna tutma. Indi üns beriň. Siz hiç zat diýeňizok. Ol bolsa siziň öýüňizde hojaýyn bolup, Ýaňky gezip hemme zatlary dagydyp neme edip siziň haklaryňyzy ýaňky bozup siziň çaglygyňyza size öýden çykman oturyň siziň ýaňky howlyňyzdaky agşynyň miwesini iýip zat edip toýlap özi şo ýerde ýaşan kişi bolup ýör. Ine şul häzir Türkmenistan. Şular bolmaly däl. Döwlediň hojaýyny halkdyr. Prezidendem däl, milli liderem däl. Geliň men size bir wideo görkezeýin Muhammet aga. Şu wideoda ine Awstriýaň prezidendi olam Türkmenistanyň prezidendi ýaly prezident. Ýöne ony halk saýlady. Ol halk üçin işleýär. Türkmenistanyň prezidendi adamy öldürip, ýaňky bir kezzaby öldürip, seslerimizi, saýlaw seslerimizi ogurlap, Şol prezident ýaňky wezipesini eline aldy we şondan bäri sypdyrman saklap gelip otyr, oppozisiýa galyp muny gysyp başlady welin, gorkup ugruny usileniýa getirip oturgyja oturtdy-da, sen hiç zat etme, barybir aklyň ýok, kreslany robokop hökmünde sakla-da, başga hiç zat etme diýip, ony kresla oturdyp, özi bütin dünýäde aýlanyp pul pula karz dilýär. Türkmenistanyň býujetini, Türkmenistanyň halkyny bergä satyp gidip otyr. Ine, kezzapçylygyň iň aňry başy. Şu Gurbanguly bir ýere elini degirse, şo ýerde kezzapçylyk başlaýar, şo ýerde parahorlyk başlaýar we şo ýerde ýaňky şo ýerde hökümetem ýitýär, hemme zadam ýitýär, ogurlyk başlaýar. Şolar ýaly çüýrük tohumyň çüýrük lideri, milli lideri Gurbanguly Berdimuhamedow. Geliň men size ýaňky şul diýen zadymy görkezeýin. Bir minut.

Ol adam özi awtobusly ýaňky işe gidýär, ahranasy ýok, öz ýaňky işini doly jogapkärçilikli ýerine ýetirýär we şu günde her adama WWP ýaňky nime döwletiň içinde aýlanýan puluň ýaňky möçberi kyrk ýedi müň dollar adam başyna. Üns beriň Türkmenistanda ýedi müň dollar. Ýedi müň dollara garamazdan, ondan pribylam-a ýok. Bular bolsa özlerine kortež alyp, Gurbanullag her aýda täze maşyn alýar. Täze çykan maşyny bolsa alyp, ýaňky ralli edýär, at çapýar, atlaryny çalyşýar. Ýaňky näme şu alyp bolýan bolsa dünýäde, şolary alýar we Özü milli lider diýip keýp çekip gezip ýör. Ol Bir geýen eşigini iki gezek geýmeýär. Hawa, milli liderlik statusyny diňe kezzapçylyk üçin ulanýar. Ine gördüňizmi, Awstriýanyň prezidenti ýaňky öz wezipesini halk berensoň ine ulanýar. Men hatda aýdaýyn, Belgiýanyň prezidenti maşynyny işe barýardy. Şony ýaňky uçuska şony polis ştraf edip prawasyny alýar şoň. Sebäbi ýaňky ýol kanunyny bozýar. Indi welosipedli gidýär işe. Şol ýaňky polisýeski köçede duran polisýeski ýaňky prawasyny bermedi, suda iberildi, sudda-da onuň prawasyny lişat etdiler. Indi şol prezident hökmünde prawany täzeden geçmäne wagty ýok, prezident ýaňky işleri köp bolan soň welosipedli gatnaýar işe. Ine kanun. Ine şoň üçin Ýewropa, Ýewropa. Şoň üçin Ýewropa ösýär. Şoň üçin Ýewropany biz ýetip bilmeýäs şul iki sany diktatorlar bilen. Hiç wagt. Biz diňe ine bular şu tarapa bütin dünýä ösýän bolsa biz ters tarapa gidýäris. Men hatda ýene bir zat aýdaýyn size. Ters tarapa-da gidemzok. Biz bir bellisiz tarapa gidýäris welin ters tarapda-da biz ýok. Biz ýeriň aşagyna gidýärismi, nämemi, bir ýa on ýedinji asyra gidýärismi, feodal durmuşa gidýärismi, bellisi ýok. Muhammet aga sen näme diýjek indi şul ýaňky Awstriýaň prezidendi ine şu ýaly sada we işlerini gowy edýä uly uly üstünlikler gazanýa hökman ahrana bilen gezmeli däl ekeni hökman gapdalynda MHM halky öldürmeli däl ekeni öldürip ýörmeli däl ekeni hökman her köçede polisler ylgaşyp ýörmeli däl ekeni hiç zat etmän özüň prezident bolup kabinet ministri dolandyryp ýaňky döwleti ösdürip bolýan ekeni

Onsoň her ýurdy basyp alsala, şo taýynyň adamlaryny mejbur etýärler şolara nalog tölesin. Ola onsoň ol han, şo ýurduň eýesi. Häzirki döwür eýe berme hakdan üýtgedi. Bu ýurt biziňki. Biziň eje-babalarymyz şoňa gan döküpdirler, şu güne çenli şony saklap, ä bize miras goýdular. Biz indi prezident saýlawy geçirip adam saýlaýarys. Konstitusiýamyzda ýurt halkyňky, ýurduň eýesi halk diýilýär. Ozan halk ýurt dolandyrmak üçin hakyna adam tutýar. Hökümet dolanjyrla halk hakyna adam tutulýan adamlar. Bu şola islendik wagt sen aýry bilýär, aýry bilmeli. Şu zatla häleki 100 100 ýyl bäri Ýewropada, Amerikada zada däbe öwrülen. Halk eýýäm şondan başga gözegine getirip bilenok. Şol üçin hökümete barýan ogurlyk etjek bolana ogurlyk etdiren aklam. Sebäbi degişli guramalary döredipdirle dürli partiýala ba metbugat azatlygy ba sudla ba polisiýa öz iş öz işini bilýä nämeligini olaň borjy hökümetiň işgärlerini goramaklyk dä olaň eden etdiligini olary kanuna boýun etmekden ybarat neýinki olaň eden etdiligini gorasyn Şol üçin hökümet içinde işleýän polisiýa TMB-leri olar gaýtam halka kömek etýär ogurlyk edilmer ýaly hökümet ýolbaşçylary ogurlyk etmesin. Hökümet ýolbaşçylary ogurlyk etmese ozaň ýaňky ýalyp gezýär. Başga näme alajy bar? Ogurlyk etmese, halk saýlanan bolsa, halk üçin işleýän bolsa, dastoýny aýlygy bolsa, ol begenip gezýär. Halkyň içinde gezse, halkyň problemasyny öwrenip bilýär. Ýoldaky bar hadysalary görýär, kemçilikleri görýär awtobusyň içinde. Ol gaýtam şolary öwrenip bilip, ýurdy üýtgedip bilýär, kemçiligi aýryp bilýär, çykyş edenlerine aýdybilýär. Ol gaýtam halkyň içinde abraý gazan. A biziňkiler näme? Gaýtam bulary öwüp, o ýokaryk çykaryp, hemme zatdan realnostdan aýyryp, allap, ogurlamak bilen bolýar. Şol üçin iki raznyý sistema. O sistema betbagtçylyga eltýär, gulçulyga etýär, ýurdyň graždanskiý urşa eltýär, bir topar haramzadalar ýurt talaýar. A bi sistemada günme-gün ösmek bilen. Kemçiligi aýyrmak bilen. Abraýly adamyň hökümete gelmek bilen, ýurt ösmek bilen, parahatçylygy güýçlendirmek bilen, täze tehnologiýany getirmek bilen, iň ösen ylymly adamlar hökümet ýolbaşçylaryna gelmek mehanizmini işletýärler. Şol üçin hem tapawut şondan bar.
Dogry. Dogry. Meň diýjek bolýan zadym, hormatly watandaşlar, ine şular normalny prezident bolmalydy, normalny milli lider biz saýlamalydyk, öz özüni saýlamaly däldi. Şol adamlar bize hyzmat etmelidi. Biz saýlawlara goşulmadyk. Jemgyýet işlerine goşulamzok. Syýasata goşul diýseň, Wah, öldürme meni, meni sokma, gaýrat et, meň adymy tutma, meň dogan-garyndaşlarym bar diýip, ýaňky öz-özümizi alýarys. Näme üçin? Haçanda biz şeýle diýenimizde, biziň dogan-garyndaşlarymyz mundan gowy ýaşanok, gaýtyp mundan beter kösenýär. Biz olary agyr ýagdaýa salýarys. Ynanyň, häzir bir müň adam çyksa, näme, hemme, hemme garyndaşlaryna, ýaňky şu müň adamyň garyndaşlaryna başsyz gidermi? Elbetde ýok. Bular saýlap-seçip bir bäş-on adam pokazatyn edýärler, beýleleri gorkar ýaly. Näme, Türkmenistanda, ine, sen on sekiz ýaşadyň, daşyna gitdiň, sen çykyşlar edýäň, zat edýäň, Türkmenistanda näme, et, ene-ataň diýibilenokmy? Ýok how oň on sekiz ýaşy doldy men näme diýsemem şol etmýä men geçdim şondan diýse hiç zadam etmilmä. Egerde ene ataňa diýen ýagdaýynda ene ataň gorkup başlasa saňa jaň et başlasa hä biziň ryçagymyz bar eken dawleniýe et bilýän ekenimiz diýip ýaňky dawleniýe edip seni gorkuzýarlar. Biz şo zatlardan gitmeli. Ine bizem çykyş edýäs. Biziň maşgalamyza dawleniýe etdi. Men-ä şert goýdum, göni ine Gurbanlat serdara. Şu Ýewropada biriňiz bar bolsa, tutup alýan hemmäňizi. Eger meň garyndaşlarymyzy elleseňiz. Men şular ýaly şert goýdum. Başgaça men şular bilen görüşdim. Myrat, ýene ýaňy-ýakynlykda ýaňy-ýakynlykda Täjigistanyň prezidenti Rahmanow daşary Ýewropa gitjek boldy. Sapar etmelide bilmeýän gelendir gelen. Ozaň bir daşary ýurtdaky aktiwistleri bar, täjik aktiwistleri. Şolaryň hemmesiniň maşgalaryny ýygnap azar berýärler diýýär. Hmm. Onda bular çykyş edip başladylar, aýtdylar. Hani han Popowy birine bir zat edip, han Gorelişdäki posolstwaly göwünde hemme aktiwistler palataly çotady gije gündüz ýatmasalar tüf ýüzüme diýip çykyş etdiler. Hani bir zat etdi. Hmm. Bizem goşulyşýas. Menem aýtdym. Men liderlerine aýtdym, jaň edip aýtdym. Biziň aktiwistlerimizem goşulyşýar. Hany Rahmanow, Poplow bir sany siziň aktiwistleriňiz garyndaşynda bir zat diýsin. Hany göreýin näme diýerlerini? Bizem bar şoň. Şol üçin o diktatorlaşan ýanak çägini etjek bolsa, bizem daşary ýurtda ederis. Bizem gün mermer posolstwalary, öwünde çadyrly ýatyr şu tadam çykybilsin, şu tadam göreýli şony. Dogry, dogry.
Görüşmeli şoň üçin. Başarda zat diýildi, başarda.
Sen dogryň agyz şoň üçin görüşmeli. Eger şu ýerde bir elleseler, gizlenmeli, gaýtyp beter görüşmeli. Onda durýar. Beter görüşmeli.
Ynanyň, ynanyň bir kiçik MHM-mi, kiçik ýaňky polismi öňe baryp sen basyşlar edýär maşgalaňa. O eger şo zat bütin dünýäde ýaňlansa Berdimuhamedow ataly ogluňkisine uly dubinka kellesine berilýär srazu. Ol şo polisi MHM-ni öz ýaňky durşuna iýýär özi. Biz şo zatlaryň mehanizmlerini bilmänsoň bize ýaňky ryçak basyşlar edýärler bizem gorkýas. Bizeňem ryçaklarymyz bar bulara basyş etmäne. Biz ulanandok şony. Ine men size aýdýan. E, dogan gardaşyňa e, azar berýän, gön şol bližaş pasosta barýan da şöyle öz dogan gardaşyň suratyny çykyp protest edýän şöyle jurnaliste gelip yatıp durar şu taýda yatıp durar hem ya dur şu yerde men gitjekkä men dogan gardaşyma azar berýän biz bolsa gizlenýär ondan başga biri bizim haklarymyzy gorap berer bizi azatlyga çykarar ine biziň ýaňky işlerimizi bitirer diýip pikir edýär Sen ine öýüňde, mysal üçin, bir küme gurjak bolýaň. Näme? Biri gelip gurup berýärmi şo kümäni? Ýok. Şol ýaly sen döwlet gurjak bolýaň. Ýa biri gelip gurup berermi bize? Ýok. Ýene-de sen ýaňky öýüňde küme ýa bir ýaňky otagly jaý gurjak bolsaň, sen kerpiçini tapmaly, puluny tapmaly, sen gur ýaňky gurluşyklary pul tölemeli, tölemeseň özüň etmeli. Sen hereket edýäň-ä. Indi şul ýaly, sen öz öýüňde bagtly durmuş, çagaň geljegini etjek bolsaň, herekede girmeli. Biz bolsa şo puluň yzyndan ylgap durus. Sen haçana çenli şul ýaly puluň yzyndan ylgap, öz ýagdaýyňy mundanam beter kynlaşdyrjak. Diktatory mundanam beter inwestisiýa edip baýlaşdyrjak. Ine, biz öz-özümize, ýaňky oturan agajymyzyň ujuna ýaňky palta urup, özümiz ýykylyp ýatyrys. Biz diktaturaň inwestory. Pul geçirýäs, wzýatkalar berýäs, almasada ylgap gijesine öýünden tapyp oňa sokýas. Biz haklarymyza nägileliklerini bildirip göreşemzok. Biz wzýatka berip, biz birinji, ynanyň, Gurbanlydan beter parahor aramyzdaky adamlar. Gurbanlydan beter. Biz durmaly indi boldy. Döwlet gerekmi? Maşgala gerekmi? Çaga gerekmi? Geljek gerekmi? Durmaly. Konstitusiýa ýapyşmaly. Beýleki halklar ýaly. Alaç ýok. Bize uruş dagy bolaýsa Hudaý saklasyn. Elementarny doganlaşymyzy gorap bilemizok. Hökümet diýse biziň üçin bir Hudaýa ýaňky deňeşdirilen bir zat. Gutaran maşennikler. Gurbandan başlap. Ýüzlerine aýtmaly. Başarsaňyz girip ýüzlerine wur wurup gaýtmaly. Eger kanun kanun ýolda e, bolmasa şeýtmeli şolary. Şol düşünmeli. Halk näzda? Ukrainada ýaly. Tutup tutup musora salyp gapagyny ýapýaň. Sen e, musorka diýip. Ine şondan bular gorkar halkdan. Häzir näme edýär? Şekgesini çişirip ýaňky pul getirmeseň bolanok, polis çagyran bolýar. O iki sany A harpyna çemende polisiýa bilen sen tut gidýär. Sen haklaryňy adam bozýar, ýa hökümet işgäri polisiýa jaň edýär, polisiýa bilen sen tut gidýär. Ine Serdaryň Konstitusion garantiýasy şul. Men kezzaplary gorýän we men konstitusiýada aýdan konstitusiýa ýaňky elimi goýup Gurhana elimi goýup aýdan zatlarymy diňlemäň men sübük ýalançy diýýä. Men size görkezdim öňki sapar çykyşyny. Muňa ynanmaň diýýä. Häzir ýene bir gezek göreli şony. Ýaňky şul sübük ýalançyny bir görkezip duraýyn. Halk görsün sebäbi halk bilenok haklaryny. Ine mysal üçin Türkmenistanda konstitusiýa bar. Şuň konstitusiýasynyň iň esasy gylyçly, nidza ýaly, samuraý ýaly gylyjyny ýaňky açyp, şony gorap durmaly adam prezidentdir. Indi şoň üçin şoňa garant diýýär. Şul konstitusiýa ellenmez ýaly, içindäki haklar ellenmez ýaly, şoň garanty prezident. Geliň diňläli, Şoňa-da kasam içýär-de. A kasam içe. Geliň diňläliň şul Garant näme diýäkä. Prezident saýlawlarda halkyň seslerini ogurlan kezzap, kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipesini sowgat hökmünde alan Türkmenistanyň bikanun prezidenti Serdar Berdimuhamedow sözsüzden Aýdyberiň! Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine girişmek bilen, öz üstüme ýüklenen beýik borçlary mukaddes we ak ýürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny we Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, Adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň Konstitusiýasyny berjaý etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukybymy türkmen halkynyň agzybirligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlylaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny has-da belente götermekleri üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, türkmen halkyna wepaly we dogruçyl hyzmat etjekdigime dabaraly kasam edýän.
Ine kasam edýän adam häzir özi konstitusiýany bozup, biziň iş migrantlarymyza basyşlar edip, bi bikanun ýagdaýda wiza girizdirip, bi bikanun ýagdaýda görkezmeler, ýapyk görkezmeler berip, MHM-ni halka bökdürdip, bikanun ýagdaýda metjitlerde MHM-leri salyp, bikanun ýagdaýda Ýaňky baýram namazyna barmaz ýaly adamlary saklap kartoçka girizip bir top aý Allajan aýtsaň gülkiňem gelýä şor ýaly bir akmak prezident bolsa biz saýlamadyk adamymyz gelse näme bolar özüňiz pikir ediň. Ine şu real Türkmenistan bolar. Ine şu günde Türkmenistan bolar. Şoň üçin her adam özi özi syýasata, jemgyýet işlerine ýapyşmaly. Türkmenistan bilen bagly nähili informasiýa bolsa, alyp kellesinde analiz edip öz pikirini aýtmaly. Şony aýdanyň bilen hem Sen syýasatçy bolaňok opesioner bolaňok ine men Muhammet aga opesionerler biz çykyş edip tankyt edýäs we biziň syýasatymyz prezident ýaňky kezzap prezidentler garşy garşylyk görkezýäs biz göreşýäs biz Türkmenistanyň ýaňky diktatura sistemany çalşmak üçin göreşýäs siz göreşeňzok siz öz pikiriňizi aýdanyňyzda göreşeňzok siz öz pikiriňizi aýtmaly. Allah tagala size şony mümkinçilik berýär. Ony hiç adam alyp bilmez eliňizde. Şony konstitusiýada hatda Gurhanam gorýar, konstitusiýada gorýar. Nämeden gorkýas? Men nädogry aýdýan Muhammet aga? Siz näme pikir edýäňiz? Ýok, doly dogry. Men ştada bir zady neme aýtjak bolýan. Birtowar oglanlarymyzyň, aktiwistlerimiziň arasynda Gürrüň barda, biz režimi aýyrmaga çalyşmalymy ýa ýurtda bir topar reforma geçirmek üçin göreşmeli diýýärler-de. Şu gürrüň hemişe syýasatçylaryň arasynda on dokuzynjy, ýigriminji asyrda bolan. Sebäbi o döwürlerde iki sany sistema bolan-da, kapitalistik döwletleriň sistemasy, sosialist döwletler. Ozaň her gaýsy bir-birini aýyrjak boldy, durşuna hemme zady üýtgetmeli. Bu döwür o döwür däl. Biz hereket etýäk ýurdy kanunçylyga getirjek bolup. Konstitusiýany doly ýerine ýetirmäge getirjek bolup. Bidüzgünçiligi aýyrjak bolup, adam hukuklar deklarasiýasyna hormat goýar ýaly. Eger hökümet ýolbaşçylary boýun bolup üýtgetseler, Beter gowy. Eger ýok, üýtgetmäni öwrüne durjak bolsalar, olar biz üstünden depeläp geçer. Häleki biziň prinsip işleýişimiz. Kim jenaýat eden bolsa, Konstitusiýany bozan bolsa, Adam hukuklary deklarasiýasyna hyýanat eden bolsa, biz olary aýrarys, jenaýat işine çekeris. Boldy. Şol üçin biziň hereketimiz açyk, anyk, belli. Biz Konstitusiýa laýyklykda, dünýädäki bar normatiwlere laýyklykda, Adam hukuklary deklarasiýasyna laýyklykda bütin dünýä jemgyýetçiligi şony kabul edip, biz baryp hakymyzy talap edýäris. Kanuny ýerine ýetirip, Eger kanunyň bir topar maddalaryny kabul etmeýän bolsak, halkyň içinde referendum geçirip, kanuny üýtgedip bilýär. Şol üçin hemme şertler bar, biz ýurdumyzy hemişe üýtgetmäge, jenaýatkärleri jenaýat işine çekmäne, böwet bolýanlary aýyrmaga, Konstitusiýany üýtgetmäne, halkyň ýagdaýyny günme-günden gowulaşdyrmaga.
Dogry. Dogry Muhammet aga. Ine hormatly watandaşlar, biz size şu zatlary näçe düşündirýär? Biz size nähili bolmalysyny aýdýar, nähili häzir bolup durşuny aýdýar we beýleki döwletlerde nähili şu zatlar bolup dur diýip, siziň ýaňky dünýägaraýşyňyzy ösdürmek üçin, giňeltmek üçin şu zatlary aýdýar. Şunuň bilen biz jemgyýetimizi ösdürýär. Kanunlara laýyklyk nähili hereket etmeli? Kanunlara laýyklyk eger hökümet hereket etmese onda biz hökümedi elimize almalyda kanuny konstitusiýany biz ýöretmeli bolýar. Sebäbi konstitusiýada ýazylgydyr. Hökümediň ýeke täk kontrol organy halkdyr. Eger hökümet öz borjuny ýerine ýetirmese onda halk hökümediň ýerine gelip şo borçlary hökümediň borjuny ýetirmeli bolýar. Ine şol çalyşmalar-da biziň etjek çalyşmalarymyz. Biz näme üçin çalyşmalar edýäris? Sebäbi Serdar we Gurbanguly Berdimuhamedowlar öz borçlaryny ýetirenok, bizi diňlänok, öz ýaňky kellesine gelen zatlary edýär, býujetden pul ogurlaýar, üç ýarym milliard. Jenaýat edýär, ogurlyk edýär. Jenaýat edýär.
Bäş milliard puly nemeden býudjetden alyp öz arkadag şäherinde gurdy. Kim şoňa rugsat berdi? Goý atçet bersinle öz döwründe atçet berdi. Atçet berdi no wot. Kim şoňa rugsat berdi? Biziň býudjetimizden sosial kömekler etmän, ýaňky bir topar çagaly aýal maşgalalar bar, çagajyklar bar, olara kömek etmän, bir topar immigrantlar daşarda ölýär, olaryň jesedini getirmän, şol wajyp zatlara pul sowman, öz Arkadag şäherini gurup, şo ýerde gyzyldan çaýylan ýaňky tualet sowupdyr. Hemme, her degişmezini obýasneniýe bersin, boldy. Hawa, şol jenaýat işdir. Biz ine Gurbangulyny jenaýada, jenaýatçylyga çagyrýas, jogapkärçilige-de çagyrýas. Siz jogap beriň, nirä gitdi şo bäş ýarym milliard? Näme edildi? Haýsy näme otçýot edildi? Hany, hany otçýotlar? O siziň puluňyz däl, jüýňizden çykaran puluňyz däl. Biziň halkymyzyň puly. Ata-babalar e, ömür boýy ölüp, gyrlyşyp, ýerlerimizi gorap, saklap gelen ýerlerden biziň üçin goýup giden ýaňky ýerlerden baýlyklar olar. Siziňki däl. Nämçe biz soramaly däl şony? Nämçe dymyp otyrys?

A bular beýtilmaly diňe öz keýpi üçin aýyrlanýarlar. Putin üçin eltip berýär. Türkmenleri kösäp özleri. Hakyky eýelerini kösäp. Şol üçin bi agyr jenaýata bula düçar bolup otyr. Şol üçin ymamlar dur şuny aýtmasalar özleri hak. Dogry.
Muhammet aga, indi gowy habara geçäýeli. Hawa. Hawa, indi bulary ýöne bular bara tankyt edip bularyň jenaýatlaryny aýtsaň durman aýdyp bolýar. Şonuň üçin komissiýa dörediler ýörite şul iki sany kezzap üçin we olaryň ýanyndaky kezzaplaryň ýaňky tutup tutup komissiýa bilen biz jenaýada çeker sud çözse ony biz çözemzok. Konstitusiýanyň, ýagny suduň kanunlary sud seredip şoňa jenaýat çykarar. Hormatly watandaşlar biz esasy biziň çykyşymyzyň ýaňky manysyna geldik. Ine şu gün Ramazan baýramy başlady. Ine daňda şu gün Türkmenistanda bolupdyr. Intek birnäçe sagatdan ine Türkmenistanyň metjitlerinde ýöriteleşdirilen Ramazan namazy bolýar. Ine biz şo ýere hemmäňizi çagyrýas. Birnäçe hepdeden bäri biz çagyşlar etdik. Şo ýere baryň, baýramçylygy, ýagny Ramazan baýramy namazyny ediň-de, öz baýramyňyzy beýleki dindarlar bilen paýlaşyp, göwünlik beriň, şadyýan sözleri aýdyň, bir-biriňizi gutlaň, onsoň şäherde bu metjitden o metjide gidip o ýerde okaň. Ine şeýle biz size nesihatlar berdik, ine häzir nesip bolsa şo moment emele geldi. Bizem siziň hemmäňizi Ramazan baýramy bilen gutlaýarys. Mukaddes Ramazan baýramyňyz gutly bolsun hormatly watandaşlar. Goý parahatçylyk, sazlaşyk, şatlyk we söýgi kalbyňyzda baky ýaşasyn. Goý ähli dilegler eşidilsin we berjaý bolsun. Goý öýüňizde hemişe rahatlyk we parahatlyk bolsun. Maşgalaňyz sagdyn we bagtly bolsun eziz watandaşlar. Ramazan baýramyňyz gutly bolsun. Muhammet aga, sizem gutlajak bolsaňyz ine häzir mümkinçilik bar. Bolýar. Eee, sag bol Myrat aga. Eee, hormatly watandaşlar, bütin türkmenler, dünýäň ýüzündäki türkmenler, men siziň hemmäňizi Ramazan baýramy bilen gutlaýan. Eýdiňiz mübarek bolsun. Tutan ruzalaryňyz Allah Tagalaň dergahynda kabul edilsin. Siziň hemmäňize jan saglyk, işiňizde üstünlik. Goý, indiden beýläk, indiki Ramazan baýramlary hemme Daşary ýurtda kösenip ýören türkmenistanly öz watanyny öz maşgalasynyň arasynda guda tutup, Ramazan aýdyna, baýramyna gatnaşmaklyk biziň hemmämiziň muýesseretdir. Gelen ýyla Hudaý ýetirsin, şol üçin siziň hemmäňize jan saglyk arzuw etýän. Sag boluň.
Sag boluň Muhammet aga. Ine biz efirimizi guturyp gelýäs. Ine efire girjekler bar. Häzir edil häzir girmek wagt alar sizden bir bäş on minut bizeýem gutaryp gelýäs. Innik efire girip bilersiňiz. Kim efirimize gelip çykyş etjek bolsa efir başlanda bize ýazyň şul kommentariýada biz sizi efire getirjek bolarys. Sebäbi biz açyk. Indi Muhammet agada menem açyk. Şu ýerde MHM agentler hatda Gurbanlam ýaňky Kommentariýasy nädä biz ony ekrana çykarýas. Biz hiç zatdan gorkamzok biziň arkamyzda diňe hakykat dur, diňe adalatlyk dur, biziň gorkýan zadymyz ýok. Şoň üçin biz size gönden göni aýdýas, ýalňyşýasam, aýdýasam ýöne şol dogry ýolda gitjek bolýas. Şoň üçin hormatly watandaşlar şunuň bilen biz efirimizi gutarýas. ýene bir gezek biz çagyryş edýäris, Ramazan baýram namazyna baryň, şol ýerde köplük boluň, dindarlar öz haklaryny goramaly. Şu günki günde Gurbanguly Berdi Berdimuhamedow diňe biziň watandaşlarymyzyň haklaryny bozanok, dindarlaryň hem haklaryny bolýar, bozýar. Biziň musulman dinimiziň ýaňky e, haklaryny bozýar. Metjitlerde öz kitaplaryny okadýar. Metjitlerde propaganda alyp barýar. O zatlar bolmaly däl. Din din ýerinde, ruh ruh ýerinde. Hökümetde puluna tutulan adamlar öz işlerini edip jogapkärçilik ýerinde. Hemme zat ýerbe-ýer bolmalydyr. Onda döwletde adalatlygam, porýadygam, tertibem bolar. Ine şoňa biz çagyrýas. Muhammet aga, aýtjak zadyňyz bolsa aýdyň, şuň bilen hem efiri ýapalyň. Bolýa sag bol Murad aga.
Watandaşlar hoş ta indiki duşuşyga çenli.
Hormatly watandaşlar hoş sag boluň özüňizi goraň Ramazan baýramyňyz gutly bolsun. Sag boluň.